Yn yr oes fodern sydd ohoni, fi'n credu bod yn sicr yna le i farddoniaeth a bod barddoniaeth yn gallu hawlio unrhyw declyn modern er enghraifft hefyd ac um, di barddoniaeth yn mynd i fyny ar bapur a ffen felly um, mae rôl barddoniaeth yng Nghymru yn y Gymru Gymraeg yn un peth gwahanol iawn eto achos mae fe dal yn rôl cymdeithasol Uh, fi'n aml a ffrindiau fi sy'n feirdd yn cael ceisiadau am englynion i angladdau neu briodasau neu ben blwyddi ac yn blaen. Um, ond hefyd, um, mae rôl barddoniaeth uh, mewn ymateb i ddigwyddiadau a bod yn gof y genedl yn holl bwysig, fi'n credu. Um, ac felly mae, yeah, mae beirdd yn gallu bod yn a rhyw rôl mab darogan mewn ffordd fel yna. Felly mae barddoniaeth efo'r lliadrodd stori, um, um, ond fel o'n i'n gweud, mae barddoniaeth yn gallu cael ei ddefnyddio i, i, i greu neu gyflwyno yn defnyddio ffôns, iPads, cyfrifiaduron, uh, neu bapur, neu o'r cof y fed. Uh, does dim angen unrhyw beth fel yna. Um, ond fi'n credu bod uh, rôl barddoniaeth yn Nghymru yn beth gwahanol i beth falle yw e'n Lloegr, falle bod mwy o sylw i barddoniaeth yn Nghymru. Wrth fynd o gwmpas, o'n i'n nerfus am fynd rownd a jyst trio cyflwyno barddoniaeth a bod, e, bod e'n mynd i dimlo fel gwers sych. Felly, o'n i'n dynyddio y gimmicks fel rap, um, o'n i'n dynyddio rap fel gimmick uh, i dynnu pobl mewn. Felly, oedd e'n gyfle i fi berfformio ar y dechrau A wedyn, ie, yeah, gobeithio tawelu, o, oh, mae'r boi mae'n gallu gwneud rhywbeth, neu ta beth, efe. A wedyn, ie, um, yeah, gweud wrth, wrth nhw weithio mewn grwpiau yn ytrach na gen unigolion, fel bod yna modd cynnwys pawb mewn rhyw ffordd i'r broses greadigol. Um, a wedyn, ie, yeah, rhyw sneaky learning, fel maen nhw'n gweud wedyn, oedd yr, yr bar plant, yr awdur plant yn Iwerddon, uh, um, hefyd yn Owen Colfer. sydd ar y foment yn, yn trafod hyn gyda fi mewn cynadledd i feirdd plant yn ddiweddar. Uh, rhyw'n ddysgu drwy'r drws cefen heb iddyn nhw sylwi. Os mae plant yn joio, um, and, yeah, ac felly fi wedi cael sawl enghraifft lle mae plant felly yn dod mas o'i cragen neu mae athrawon yn gweud, o, ni'n gwybod bod e'n gallu gwneud na, neu hi'n gallu. A falle bod bechgyn hefyd yn dangyflawnwyr stereotypaidd ty beth yn nhw. Um, ond ie, yeah, drwy'r broses mae mynd lan a hyd yn oed darllen eich gwaith o flaen dosbarth yn gwneud rhywbeth i hyder. Uh, heb sôn am perfformio fe a gennym ymateb, felly. Um, yeah. Ond falle mae nid barddoni ar y cyfryw yw o, o ddymantra wrth fod yn fardd plant yn yw. uh, Cymreictod oedd e fwy na dim. Gallen ni fod yn mynd rownd a dysgu nhw ddanso neu, neu canu er, um, drwy gyfrwng y Gymraeg. Um, ond bod nhw'n gweld bod modd defnyddio fe mewn ffordd fyw ac, uh, yeah, a bod y Gymraeg yn berthnasol.